Ndi abatabaazi mwena. Amaziina gangye ndi Musingye Kuba Kurungi, nayemerera aha kuzinga eiziina ry'abacwezi n'okuhamya abasya abatakamanyire bucwezi n'enki. Abakuru nimubaasa kugira ngu ebyaabo tukabimanyiira n'amazima mukabimanyiira, kwonka reka mbagane bo n'abasya kinkuguma nabyo mpurira naguma neibanjaho obusingye. Nyowe ndi omushaho. Owaamazire, omushaho w'abantu oraguriza Panadol na Chloro Queen n'ebindi nk'oku muri kubimanya. Bwanyima, naija naaragurira abarwaire obwire buraingwa ndi omu irwariro. Naanye naija naakwatwa endwara kandi naamara obwire ndikujurira Sitaane. Okiboine n'omurwaire wenka, oshanga we aine ekyakumanya kukukira. Akugira ati, Eki nikireetwa Sitaane oshanga niinye ndiyo ninteera empaka. Ekyo nkakitwara nk'owaamazire emyaka ndiyo ninjurira Sitaane ndikuhakanira Sitaane obusingye. Obu mpakanira Sitaane naanye ekankwata, nyowe nkakwatwa Sitaane ya Arusaasi. Naanye n'amangu n'endwara of course nk'amangu n'endwara. Batukorera strips z'okuzikyebera ereactinga positive omu mouth niyo n'endwara. Byona. Kwonka ku ngiire kushanga hati naanye ngiire side ya bariya abu naabe mpakanisa. Habwokuba ngiire kukonfaminga nashanga ngu n'omuntu kurwara malaria nayo n'eri sitaani. Habwokuba egyo eshaaha nyowe ku yantandika kutabaarira aha, nkatabaarira aha ka kuri okwezi kwa kashatu obu ngije aha, omwaka ogwahwaire, nka ntaraara mu katimba k'ensiri, nka ntagira nta kandi ka mbagambire kwiha obu naaruga aha naaza Nyabitanga omu kigaro. Obwire obwo bwona n'okuhitsya n'egyo eshaaha nyowe ensiri nizindya kandi nizihurira ndaara ninzeebingaho, tinkarwaraga na malaria. ei tugira ngu Eritweka. Mwena abanyabusingye, imwe abasya abaizire omuri bucwezi abataine eki mukumanya, mwineyo abazaire baanyu eki naayemerera kubagambira, mwineyo abakaikuru baanyu ba nyokwenkuru-imwe, mukimanye kuruga eriizo ngu endwara ku oraatwara omurwaire omu irwariro waaba aryakubuzabuza nainga abanza kumutuuza aha mubazi, manya ngu omutambagizi naata. Nyowe nkaija nangwa niinyirika ngira ebindi. Naayetuura omu maisho g'omuzaire wangye ngu naamugira nti, Nzaara! Okushoberwa nyowe nkandwaire n'omutima gwona gwashobeirwe, ndiyo ninyaayaana ruga aha bindi n'ebindi kwonka ndikuhurira ndikugira nti ntatebeekaine. Nkagwa omu maisho ga taata yangye naamugira nti, Nyowe Nzaara! Kandi naahurira naamarwa naagira nti ninza kuguma nawe mbe omwana we. Obusingye haine ekyaba ekiri omuriinye nikimpuubahuuba ntakukigira nta? Ntakukikyenga? Mbwenu abanyabusingye naabashaba, reka kutuura n'oku omuntu agumize ngu ekituura nikindya, ruga ahari ekyo nangwa nyowe amagara gangye garre ntwire omu rurembo na Tata yangye naashabira abarwaire, nangwa akiba naamushabira anyeta ati, Ija onkwatire ahari ogu. Amwihamu endwara owaija naayajura, ashora naairuka atangara. Nyikiriza, manya nti buri sitaane nerya bagira ki? Mureke kuguma aho okateekateeka oti nyowe nintabaara manya omucwezi agire kutebeekana ma nintabaara naki? Hariho omwoyo mubi ogu endwara erikukureetera. Eguma neekurya, neekurya. Kwonka obumwe tubura kwikiriza, okitandika nooza omu irwariro ngu mukyebere enkari, ngu erimu obukooko, ngu buri omu nsigo, ngu bitooriize enkari, ngu bizigiire enkari. Ebyangye bikaza aho ebyabaire nibindya, nkangira endwara ishatu ezi naabaire nimbara. Nkangira UTI, egi ei tweta urinary tract infections. Egyo ei bakyeberera omu nkari. Nyowe ku naabenza kuraguza niyo yaaba eri endwara, nkamire mbaza omushaija ati ninza kuhika aha kubaruka ensugu. Ahabwaki? Ahabwa egyo endwara. Endwara ya kabiri zikaba ziri ulcers. Nyowe zangye zikaba ziteekwa ku reactinga positive. Egyo eshaaha ulcers tinkuba ahi zaagizire zita? Ahi zaatoorire. Endwara ya kashatu nkaba ngira allergy. Amaisho gakaba garimu nk'ebiti ngaagura ku naahikire aha hakaba hariho entumwa ariho aha yangira ati amaisho gaawe nigashasha tugura oil. Kwiha obwo nyowe nkatuura nimponoora amaisho nindonda ebirimurigira bita. Ebyo byona bikagira bita? Ekyangambisa ebi n'okwenda kumanya ngu iwe ori aho oineyo nyoko, oineyo nyokwenkyo yaawe, oineyo nyokwenkuru yaawe. Mugambire ngu omutambi agizire ata? Ariho n'obutambi bugizire buta? Murekye kwesiga amarwariro gonka. Nyowe tiine mibazi y'eitaramizire kandi mbwenu omu iziina ry'abacwezi. Iwe buuza enamba yangye na na waabura oze aha ha group obuuze enamba yangye bagikuhe. Ku oraagira endwara mbuuza omubazi ninza kugukugambira kandi kyakushobera nkuragirire ou omutambi agira ata. Kwonka nyowe emibazi teragizire eta? Terantambiire ka mbagambire amazima kandi ku niikiriize omu cwezi zoona endwara nka rubezagira ezaagira zita? You can imagine.